Wan pe waworo Acholi maro jolo jami labongo tamo ne jami mukene ci wajolo i Acholi ma orwenyo wa oo amito amiyi labolo nyinge i Acholi ka kinywalo Rut bedo Apiyo nyo Opiyo Acen nyo Ocen ento ceng watye ki litino mo ma gitye ka nywalo Rut nying Apiyo nyo Opiyo ni pe i kom litino.
Gin waco ni myero ojok nyo ojok litino mukene ma ki cako nying gi ni Orac ka olaro loko nyinge dong ober moni kuto firimbi en ki lworo ober an atamo ni ludito acwali myero Space ma kimiyo i redio ni guti kede maber mitte nino mo ma nen calo ber ki Austin gin wek gin gutit te nying acel acel nying eni tere weng tye tye nying mukene wan onongo. Piene ni megiwa orii ma pe onywal. Nying okene wan onongo piene ni megiwa obedo ka nywal litino oto. Nying okene wan onongo piene ni kinywali keni i kin anyira nyo kinywali keni i kin awobe. Must we change?
Nope.
Nying okene wan onongo piene ni acel oramo. be olokke ento watamo ni tekwaro moni ber loyo megwa wabed ki keikei gam tekwaro moni ket mege ni kionyo i keikei ki kii ma pwoteni gitiyo kwede ci dong mege ni dong odugo yugi gin weng gucel. Aka ituko i mucele iye kitye kwede maber meno peko ma an atye ka nenone eno oweko kite ka cen watye ka loko lok kom tela i ker kwaro me Acholi kelo lapeny madwong. ki rwodi mukene ma naka yam ki wigi pud pe okwanyo kare me keto kakane kacel ni dong tin an Rwot ma alero amito jo alero weng gubinne wek alok kwedgi. Ento kiwori nini? tek tutwal ki rwot mukene ma ka imito motone, motone keken is a problem mukene bene pe mote rwot bedo ma nongo lake tye woko lajol dano ni oweko rwot onongo pe tiyo dano aye tiyo ka gikelo bote ka rwot dong oloko rwot loko ma agikki so i kit wa kit ma wan watye ka doro kwede tekwarowa.

Kit ma rwodi tye ka duro kwede kwo ma megi brings a lot of question i caa-ni ka kiloko tela i Acholi kit ma rwodi giduro kwede jami obiloko ki rwodi kadi kibiyinyo yo maber wek lweny dong odog yot.

wek iyer ngat ma nongo obi managing gin maber and that becomes an abuse to the culture an abuse to the culture dok ada
an acwako lok moni ni labirwori bene obed tye wek management obed tye ka obedo pe omera amito wacci ni tek lawi kalam pe. Wubikek calo myel arac.
Wubilaro.
Ingeyo,
wan i kare mukato angec eni wabedo ka loko lok madwong ma lubbe ki lok kom jami ma tye ka timme i ker kwaro col ki nino-ni. Dano mukene gubedo ka waco twake ki ket lok me lawil wode-ni. Wek kong dong twakke. Gen rwot man dong bed tek ki ode dong kong rwot man dong kong obed rwot i ode odo dane dok bene owil rwodi kun dong obed peke wek ngat man dong kong oti ticce ka dong jami ma dong obirabo wiye cwali. ki lutela mogo irwo me MP gingaga gini giwek dong jami mukene kunu ento ka calo me tekwaro me kong giwek ki rwot ma i te paco kenyo Acholi opwony winye Acholi opwony winye i kingi kit MPs wa ma wun wuloko pigi eni ka onongo giwinye nongo Acholi pe bedo kit ma Acholi tye kwede ni gin keken gingeyo ni pe giwinye ka kiwaco ni kicokgi kionygi i agula tye dong nityero agulu.

tye ka doko leki i acoli ngat moni ma waco ni arwot ki oda ni atamo ni ber kong ki gony gire te lok me arwot ki oda.
Anongo bene anongo bene lok moni mukati ma lok winye ni MP ma megwa macalo Akol Anthony Onongo bene tye ka mito teme me riyo tal i kin rwode eni ento cale gin ma lagam ma en onongo bene nen calo onongo ma rwatte ki leb acwele giwaco ni omaro leb omaro leb
lok eni in iwinyo? An acel an amito apwo akol. ki tekcwinye me bino ka tamo ni ber ecib lwoti kacel. Meno positive tekcwiny eno. Pien cawa mukene ka inen ludito ma gang nongo gucako yoko wigi o latin bino ci jukogi bene. Ento Ka dong gulonyo bongo calo kodi ma gulonyo bongo ni eni ludito ci lweny odok in latin bene iloko dong ngeyi ki ngwec.

En doro wi MPs ma gia ki yung kany, onongo bene tye ki twero me bino ka wek ojone kor dwoko dwonwu. Wuwinyo dwona bene. Ineno wene?
An abino calo Ento, latinwu. yes.
Ento ka in ibino ni, aa, an abino ka cobo lokwu nio, Mm, ludito ikobo niang. Tutwal. That's the plain truth. Mm. En obeo yeny a better approach. wek ludito-ni ojole ni a, latinwa obino en. Ci dong tiyo en ki trick meno-ni me kelo ludito-ni kacel wek gin guniang. En ocito opeyo ludito-ni ocalo gutita, ludito maber gipe ki mot. Wan macalo acholi

Wang bur pe kijalo ku lwang. Dugu kwidi owe kakare dugu gin mukene but an i ngec ma mega atye ki ngec matut ni lok en madit eni. ma iye acoloni obitum, obitum, Acoli owaco ni bino ki kero ci bene pye,
tyene bene obipye, lokke bene obitum, kono dong ober otum i yo ma weko Acoli macalo kaka. Litino bulu ludito gibedo agonya ka waka. Gin uu ka mo ma ka ineno ludito tye ka timmeo marac-ci, lwongngi ni in ia ki i botgi doko tek kong pien nongo ginyuto lanyut marac. En man bene amito wacone ni ludito-ni gitye ka pwonyo litino matino ki telle. Litino bene doko lujemo litino bene bedo lutelle.
Cuwan ki dong wango. Ma ka itero oti latin wa ocakke ka ngec. Yes.
Acwir kodi wacce ni obong tyen man ki lobo ma anyim. Iti neno? So aneno me gap moni tye kit me kwo pa Rwodi. An mitte ni. ki bedo kacel ki lok keken. Mistake mukene ma an aneno otimme i Acholi kit me bedo pa Rwot aye, in ingeyo Rwot kalam? Pe wai Rwot kalam. Kodi Rwodi kalam makareca British ocoyogi i tic.
Ci dong ngeye dong gu retiring ci gi mito ni litino gu inheriting title gi ni should stop by default I kare pa British ka onongo in I rwot ma ki cimi I dugu rwot kalam you cease to be rwot amito miyi labolle I ariya rwot Peter oula. Ayen Rwot pa riya. En ayen Rwot pa riya. Kare ma kicimo en odugo macalo Rwot kalam me timo administrative work pa British nyo pa government. Otingo tongnge oonyo bot ominne oywelo ma pud kiyiko en. That is kite oywelo odugo kwede Rwot pien meno ominne. Meno ominne. Piny tingo titles aryo.

Wa nino mo ma kong kitamo bed ni moo bene ogudi bene pe iti tyen ka nyomo nyari iti lwongo lakwac imito ogul mola imito tiko imito wino rii egu ni weng jami maber gitye ki ber cek bot Rwot Rwot ma kiwiro.
Rwot ma kiwiro ki moo. In Rwot Kalam itimo jami meno ni kingo? Lokke ni cawa mukene giato pogo yomo i jo mukene. But this is a truth. Ka wan wamito ni wawek culture wa owoti ocit anyim ci let's focus on the truth. Ka wamito building a generation ma gingeyo tekwaro pa cwali ci let's focus on the truth. Wek lok ada aye otelowa yo, wek wabedo wunu wadoro wunu jamiwa. Ka ku warweny, warweny tutwal.
Lucoc madongo i Acholi ma dong gin guto dong guwekowa ki calenj madit, kot pa Bite.

Generation ma gitye ka bino meno bene bal gi bene amito wacci ni tye gin acel keken i kwo pa dano ma ka tye deleted tek ki ruco i kwo pa dano ci wa bedo dano do en gin eno en aye woro dong pe tye gin mo keken i kwo wa madit loyo woro pe. pien woro en aye kelo winye woro en aye kelo mer
woro en aye kelo lok ada woro en aye kelo mar woro en aye kelo note ngo ma in itamo ni dit loyo woro oweko an amito calainging odi ki wan weng macalo acwec ni wadwoku wunu woro cen ikwowa. Wora ki keni dok iwor dano ma ingeti. Wek jami ducu ma iwinyo an akwanogi jami mogo calo mar, ribbe, bedo kacel, dongo lobo obin ki kwowa pien eni pe. Wek i acwidi kom kare-ni, ka jirani tye ka goyo duru, iloko ni pili tye iketo i iti i nino me mot. Acwidi macon dok ka jirani ogoyo duru ci otong kato woko namba acel pien wor marre mito ni lawor obed makwo i cawa ni i acwidi. Ka tek bur otye i cuk ma wucato kacel, tek nino mada ituko ni tap dong iwiny boko nying. Kare ca onongo timme ni ijenya warom aroma, dong odwoko becenne tek ka buto. Aculu biloko i komi gin malit ma ka in iwinyo. Icako penye ni ojone, kitwa dong wubibedo enini? I think these are things ma mitte ni wan wapayu wunu ki iye ka wamito kemme. Kaki mukene tye ka loyowa pien mako cing lawote, mako cing lawote. An ka ineno gin ma Acoli cung iye, Acoli tiyo ki yat oput. oput ma i dipol gitwi kacel ka itongo yat oput poto i kom lawote oput poto i kom lawote en aye kit ma acwali onongo gitamo ni gin macalo kaka ber kibed kwede ni ka tye lubia an apoto i komi. Lagarail ki wele atek ki lwak. Labole ni winyo mit ento tiyo ne peke. I cawa ni watye ki litino wa madwong ki litino wa magurwenyo kwo gi itaun kany. Gurwenyo biacara gi, gurwenyo properties gi pien ni lon okwany. Ento watye ki jo mukene ma i bika ba pe aroto otgi ento i bika cok giteno wigi ki cente ento pe mito mako cing ominne wek gibed bwok wek i kare-ni wadong yegeyege nen bijinec kulu ngagi ma doro lurok lurok icange wai lurok ao weng kome bedo wai IDP kam. ma kibino ku diko wa ngat man dong odok gangi ci ot dong ni kwang kit wa dong kwede yam.